Kemm kuluri u annimali, fil-Ingliż m'hemmx maskil, femminil, plural. Eżatt, Allura hija ħafna aktar komuni li t-tfal ħajfmu l-Ingliż aktar mill-Malti. Mhm. Vera importanti li by five years it-tifel jew t-tifla jkun exposed to both languages. Mhm. Aktar milli jgħid il-ħaġa tajba li ovvjament hija importanti mhm. l-pronunciation, aktar li il-tifel jinftiehem.
Illum fuq kelmet ma' Bambinelli għanna lil Desire li hija studenta tal-Communication Therapy edha fl-ewwel sena. Il-kors tal-Communication Therapy ħajwaslek biex eventwalment tkun speech therapist. Mhm. Allura ovvjament se nitkellmu fuq l-speech u l-komunikazzjoni ma' tfal. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak ħafna tal lqajt l-istadina tiegħi u tal li ħataddinna l-informazzjoni li żgur ħafna ġenituri ħajsibu għawtli għax il-komunikazzjoni hija xi ħaġa fundamentali li aħna nitkellmu ma' tfal, nisimgħuhom u nifmuhom. Fl-aħħar mill-aħħar il-komunikazzjoni għal qofol tar-relazzjoni ma' tfal tagħna. Ħanibda bl-ewwel mistoqsija mill-ewwel forsi l-iktar waħda li speċjalment ġenituri għall-ewwel darba jistennew l-ewwel kelma, l-famuża l-ewwel kelma, kux mama, kux papa, meta ssir l-ewwel kelma, meta jgħidu għat-tfal? Mela t-tfal, sa kemm jolqu sena, jgħidu aktar babbling milli jgħidu kelma. Once jgħu sena, sena u sitt xhur, jibdew jgħidu kelma li hija recognizable. Allura Dak li jisu after a few months after jgħalqu għan. Alright, kelma li tkun qed tagħmel sens, ġifieri jgħidu mamà u jkunu qed jirreferu għalik. Eżatt. Pereżempju jiena niftakar meta l-kbir ah, beda jgħid mamma mamma mamma l-bidu qed il-loħwod qed jgħid li. Imma ovvjament ikun jidher li mhux qed jgħidha pereżempju, ma jkunx qed jgħidha f'ħin li fil-verità jkun iridni, dak ikun bebbing il-mamma li jibqgħu sejrin biha. Konsonanti. Mhm.
U ma nbagħadx eżatt xi ngħidu mamma, dadda, ikunu jafu li mamma mother, dadda father, taf kif għal papa. Eżatt, u matwara sena jibdew jgħidu kelma li tifhimhom il-kelma, anka nis li mhux il-ġenituri jew caregivers li. All right. All right.
U naħseb tagħmel sens ukoll li jisu nagħmlu ħafna enfasi fuq il-kelma waqt li qed nalmuhom, pereżempju jiena ġieli kont norih peress li ovvjament il-papa kien ikun xogħol, kont norih ritratt ngħidu mama, papa. U oh, kont noqgħod nirrepetija kuljum biex forsi xi darba tidħol u toħroġ minn ġuħalqu. Naħseb tgħin ħafna jiena repetition. Ah, repetition hija vera importanti. Huma Aktar milli diffiċli jgħidu l-kelma, diffiċli they understand the concept tal-kelma. Allora once li they understand li mamma hija l-mamà, jibdew jużaw aktar frekwenti. All right, istra żgur ġifieri li jużaw il-konsonanti mhix daqshekk diffiċli, iktar li jagħmlu ehm, konnotazzjoni tal-kelma mal-oġġett, ġvili din hija kuxin per eżempju. Jibdew jesperimentaw ovvjament għalhekk jibdew bil-konsonanti l-ewwel, U mbagħad once li jkollhom jafu x'inhi l-kelma, jafu il-matching u hekk jibdew għaw progress naqra. Eh, żgur. U eh, per eżempju, miegħek għandna tarbija ħa ta' sitt xhur. Mhm. Jiena niftakar fiż-żejr, kont fil-kbir, sorry, kont inkellmu ħafna isa baby language tissejjaħ, kont mhm. nissimplifika ħafna l-lingwa mhm. tiegħi. Iż-żgħir ma tantx ikolli ċans nagħmel hekk ħabba li hemm il-kbir, allura nkellmu iżjed kif qed inkellem il-kbir, għax ma noqgħodx jisir nagħmel differentiation bejnietom, isni jekk wieħed nkellmu hekk, l-oħra nkellmu hekk. Tajjeb li nkellmuhom b'din il-baby language jew aħjar tgħinhom jiżviluppaw iktar il-kliem malajr jekk inkellmuhom kif inkellmu pereżempju tifel ta' tliet snin jew tifel ta' seba' snin. Meta jkun għadhom żgħar bħal tliet sitt xhur, Baby language huwa importanti għax ovvjament ħajkun aktar engage ma' xiex qed tgħidu skont it-ton u jekk li qed tuża. Mhm. U allura ħajkunu aktar engage u jisu excited għal x'qed tgħid, aktar jiffukaw. Ma mbagħad importanti wkoll li mal-baby language tibda ddaħħal naqra klim serju speċi li jibdew they match li qed jgħid għal-baby language li qed tfisser il-kelma propja u jafu xi tfisser. All right.
Maż-żmien tajjeb li tibda titħallat it-tnejn li huma flimkien biex jibdew ikollhom recognition ta' x'in il-kelma. Ġifieri pereżempju jiena nreferi għal botil bobo.
Dik vera komuni, ħafna ħafna anka milk bħali jibdew jgħidu l-kelma li tiġihom f'ħalqhom jisa. Ah, mhux hekk jew eżempju milki tagħmel nagħmlu ħażin għax eżempju meta jkunu baby trid il-milki ħi. Flok eżempju trid ħalib għax il-kelma milki tinstema' iktar soft, tinstema' iktar ġentili minn ħalib. Eċitati biex jgħid milki, taf kif mhux sejja ħalib. Allura tajjeb milki mbagħad jisew jekk ħabib milki jew bow bow tgħid bow bow botil taf kif tibda Huma jgħidu jafu li Bobo tfisser bottle, u mbagħad kif taf kif għedtlek qabel li jkunu jafu li Bobo tfisser bottle, maż-żmien qishom jibdew jifhmu jibdew jgħidu bottle. Or, u naħseb għan int iktar ma jikbru iktar nibdaw nizaw mbagħad ovvjament Eżatt. il-kelma bottle biex eventually Eżatt. in- in- naqtaw il-kelma eh, il-bobo. Ġifieri mbagħad nibdew nirreferu għaliha bħala bħala bottle. Issa bħala lingwa, għax ovvjament eżempju bottle, Għedtlek Milky. Jiena per eżempju persuna li tfal inkellimhom bil-Malti d-dar. Mhm. Issa ovvjament, hemm ċertu klim li, alright, hemm ċertu klim jista' ma jisbaħ bl-Ingliż bħal per eżempju Milky. Mhm. Għalkemm ma nasibx li għad daqseg grammatikament korretta li tgħidlu Trid milki sabiħ, ovvjament trid ħalib, jew trid bobo, ġifieri anka bobo fil-verità, mhm. għalkemm għalkemm jew trid botil, xorta hija kelma Ingliża li qed tintuża f'sentenza Maltija. Namlu tajjeb li nużawa, għax fil-verità hi li ċertu kliem, eżempju ħalib, il-ħ, hija naħseb konsonanta li daqsxejn diffiċli biex it-tfal jgħiduha, għalkemm fil-verità jekk tirrepetiha kuljum. Eventwal ħa jgħiduha. Imma per per eżempju, niftakar l-annimali u l-kuluri kont ħadt deċiżjoni li ngħallimhomlu bl-Ingliż. Issa ovvjament ġieli kont inkun qed nitkellem u ngħid per eżempju, ara dak id-dog kemm hu ħelu ma tantx tinstema' tajjeb, imma iżimbagħad biex tuża l-kelma kelb, mbagħad għandek il-kelba jekk tkun jekk tkun femminili. X'l-aħjar nagħmlu f'dal-każ għax faċli tgħid ħadd kellimhom kollox bil-Malti, imma ċertu kliem Ma nafx jekk forsi nkunux qed nagħmlu underestimation ta' tfal li ngħid li ngħid dik tqila għalih. Jew inkella ta' mhix sens li eħe ċertu kliem nibdewhom bl-Ingliż għax huma iżjed faċli mbagħad eventwalment nintroduċuhom għal Malti. Mhm. Ehm, ovvjament il-kelm għaw il-lingwa Maltija hija ħafna aktar komplikata mill-Ingliż. Allura fija eh, fejn kuluri u annimali, fil-Ingliż m'hemmx maskil, femminil, plural. Eżatt, eżatt. Allura hija ħafna aktar komuni li t-tfal ħajfmu l-Ingliż aktar mill-Malti. Mhm. Jew inkella ju- jużaw l-Ingliż aktar korrett milli Ekku, ekku. bil- bil- ma- għax jistgħu jgħidu attusa sabiħ jew Aw żgur. attus taf kif jgħidu jew jgħidu dejjem il-maskil biss jew jgħidu l-plural meta mhux plural. Allura l-iktar naħseb aktar hija komun li jitkellmu l-ewwel bl-Ingliż anke fatt li qawwi dog. Mhm. Hija aktar anke aħna bħala għandna vizzju ngħidu. Ej, għandna vizzju.
Allura
hija aktar komun tibda bl-Ingliż u mbagħad mur għal Malti ħalli jifmu li red u aħmar jew mbagħad taf kif tibda bil-maskil mhm. u l-femminil għax dawk aktar ma' żmien jibdew mhm. anke l-iskola aktar jidħlu fil-grammatika. Eżatt.
Allora, m'hemm xejn ħażin billi tibda bl-Ingliż għal volja qed titkellem bil-Malti. Mhm. Ma laqwa li tintroduċi il-kelma Maltija wkoll. Jekk tgħid dog, prova daħħal il-kelma kelb ukoll fiha. All right.
Ġifieri pereżempju Mela jena kont ngħidlu l-annimali bl-Ingliż. Mbagħad eżempju ġili bħala kotba kont inħallas kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Ġifieri jekk jien qed naqra l-ktieb tal-Malti dak il-ħin u fil-ktieb qiegħda kelb, jiena nkompli inħalliha kelb. U mbagħad ħalli wara ngħidlu kelb huwa dog, pereżempju. Imma waqt il-ktieb naqraħħa bħala kelb, għax jiena ġieli pereżempju kont ngħid tgħid indawwarilu dog, ngħidlu u nkompli naqra l-ktieb imma l-annimali ndawwarhom kollha bl-Ingliż. Ġifieri aħjar xorta tintroduċihom mal-Malti f'dak il-każ. Is-soltu tfal jagħmlu l-combination quite quickly. Okay. Għax Jekk ikollok l-istampa ngħidlek. Ok. Bl-istampa jifmu.
Mhm. Issa jekk jafu li dak dog qabel ma jafu li kelb u qed taqra bil-Malti dak kelb, most of the time ngħidlek skont iż-żmien ovvja. Oh, mhux hekk?
Jistgħu jifmu dak kelb, allura ma' żmien jisu jibdew jidrawha x'in jaraw dak l-istampa ara l-mama qalet kelb. All right, all right. Taf kif?
U mat ma' żmien kif għadna jagħmlu ma' kelba, kelib. Allura, miex ħażina, eh, exposure to language hija dejjem xi ħaġa pożittiva. Allura billi tgħid dog kelb laqwa li jaf xi tfisser il-kelma, ċaħna l-iktar ħaġa importanti li jaf jikkomunika, jaf li understanding. Ożgur, li b'xi mod ħajkomunika sa jekk. Il-grammar aktar later on mhm. hija importanti, imma mhijiex xi ħaġa ħażina, imma xi ħaġa li tagħmel aktar focus fuqha mhm. li jafu li hemm id-differenza bejn l-Ingliż. Żgur, żgur, għax ifhem fil-verità kif qed inti l-Ingliż hu iktar faċli u fil-bidu kienet għaddiet li minn moħħi li pereżempju nibdew nagħmluh bl-Ingliż u mbagħad eventwalment jitgħallem il-Malti. Imma Kont ħassejt li bħala Malti għandi nibza, specialment ovvjament jekk event kuna u skejje li jitkellmu bl-Ingliż. Mhm. Allura jisu ħassejt li kellu importanti li kollu fundament għaw fundazzjoni, xtik xejda, mux fundazzjoni, il-basics tal-Malti sew. Inti qed taqra ktib, per eżempju, u mhux qed jifhem li kelb huwa tgħidlu kelb, ma jaf li dog Jista' jgħidlek hu stess, jgħidlek dog. Ġieli kien jagħmilha fil-fatt.
Taf kif? Dog. U mbagħad fil-fatt hemmhekk naħseb l-iktar li jagħtu każ li jifhmu għax hu xi jgħidlek dog jaf li dog u inti tgħidlu kelb. Eżatt.
Eżatt.
Ma' żmien jibda jitgħallem Waqgħin ma' żmien ovvjament dejjem kollox ma' żmien li tgħallmu tfal. Jiġifieri tfal fil-verità li jkunu esposti għal iktar minn lingwa waħda. Iva. ħa tgħinhom mhux qed inħawduhom, mhux qed ingerfxulhom moħħhom. Għax kien min jgħidlek, għażel għax ħadd gerfixlu moħħhom. Le anzi up to five years hija vera importanti li tfal, speċjalment aħna li aħna bilingual country. Eżatt.
Hija vera importanti li by five years it-tifel jew tifla ikun exposed to both languages. Mhm. Għax Ovvjament hija tista' titgħallem lingwa anke aħna bħala adulti nitgħallmu aktar lingwi wara mhm. iż-żmien. Imma up to five years l-informazzjoni tinxtorob aktar. Mhm. U memx, qatt ma kien hemm każi fejn kien hemm language delay għax eh, għax kun hemm żewġ lingwi in the household jew hekk. Hija importanti ħafna imma li kif qed ngħidu aħna jekk il-ktieb qed tibdaħ bil-Malti, anke l-mistoqsija kan saqsi x'inhu, għal dak x'inhu, Ma tridx il-mistoqsija bl-Ingliż tgħid what is it taf kif. All right, kompli literalment bil-lingwa Maltija. Pala klim jekk taf li dak dog u tgħidlu dog u kelb. Imma laqwa prova li dejjem jekk itkellem bil-Malti kompli uża l-lingwa Maltija. Ovvjament speċjalment iktar naħseb ma ħanejtek joqorbu lej tliet snin li ovvjament il-dan. U naħseb anka television, u għazab jiena television meta jara, nu pjaċir iktar meta jara bl-Ingliż, ovvjament bil-Malti ma daqshekk cartoons, imma ngħid għall-inqas li jien qed nesponi ħafna l-Malti, qed ikun esposta l-Ingliż mit-television u għaw cartoons li għandhom Ingliż vera tajjeb, bħal pereżempju naf Peppa Pig jew hekk. U ġifieri kont nagħmel tajjeb pereżempju li jekk qed jara Peppa Pig, u ngħidu what is Peppa Pig doing? Eżatt. U jina fi fishing Jew jumping in muddy puddles għax dijek tħobb tagħmel di Peppa. Ġifieri ħej, jekk qed jaraw per biex ħaġa bl-Ingliż, nagħmlu tajjeb illi biex anke aħna ovvjament mhux ġast fajnhom fuq qudiem it-television u qegħdin hemm li qed ikun hemm ftit interaction tal-ġenitur ma' tfal waqt li qed jaraw it-television u fl-istess ħin qed nikkomunikaw magħhom u jnejnuhom jiżviluppaw lingwa oħra. Għax hekk ikunu inqas konfużi meta jafu li qed bl-Ingliż. Anka eżempju jekk għandek fid-dar l-om mhm. drat titkellem bil-Malti u l-missier mhm. titkellem it-tifel bl-Ingliż, hija importanti eżempju li fej ovvjament kemm tista' l-lom dejjem tibqa' bil-Malti u ma jkollhomx code switching, meta code switching meta tinbidel il-lingwa. Ok.
Għalhekk qed dejjem tibqa' bil-mama bil-Malti, Il-mamma tibqa' bil-Malti, mhm. il-papa bl-Ingliż, il-papa jibqa' bl-Ingliż mhm. meta jitkellem it-tfal. All right.
Issa per eżempju aħna, aħna tnejn kelmuh bil-Malti. Mhm. Kifet l ġili waqt li nkunu għat naraw xi film, jek ikun bl-Inglis, inse dak il-ħin nejt, jħan kelmuħ naq bl-Inglis it-tifel. Ġili nejdlu, nejdlu, we're going to talk in English because the movie is in English, per eżempju. E, dik nkun qed nħawdu ġifieri jew diment li qed tippreparaħ qabel kif l-aħjar taħdem, eżempju, jekk niddeċidi li l-lum rrit nkellmu bl-Ingliż biex nipprattikaw bl-Ingliż, mhm. nispjegalu minn filgħodu jew ġast inqum u ngħid naqbad inkellmu bl-Ingliż. Eh. Jekk jiena soltu nkellmu bil-Malti. Kollu spjegatura qabel it-tifel. Hija naħseb ħajfhem aktar anke oġġom jibqa' jgħid bl-Ingliż. Imma naħseb once jekk ikun jaf li l-mamma titkellem bl-Ingliż, eżempju dak il-ħin, u jirrispondi bl-Ingliż, diġà mhm. jaf il-konsept li

All right, ok, all right. Jek inti drajt jew nanna tiġi nanna ma nanna dejjem bl-Inglis jew nanna dejjem bil-Malti. All right, all right, tefem.
Le, ma nanna dera li. Tfixkel, ah, nanna kif titkellem bil-Inglis. All right, li għajina dera li per eżempju ħana qraw ktib bl-Inglis, un bat kif tinti dak il-ħin nibqa' nsaqsih xi affarijiet bl-Inglis biex nara li fem il-ktib. Ġifieri dara li kultant il-mami tiswiċċja. Eħe, ma orrejt, insat nifmek, ġviri jek per eżempju l-mami dejjem qaratlu ktib bil-Malti mhm. u l-papa dejjem għazel li ktib bil-Ingliż, idealment jibqaw hekk. Jibqaw hekk, eżatt. Jidra u hekk jisu l-lingwa jaqbadan aktar malajr forsi, mhux dejjem ovvjament skont il-persuna. Imma xo jkun jaf iktar fejn għandu juża, jaf li l-Ingliż ħajużah mal-papa, mhux jisu jgħid eh, ħatkellim nil-mami għaraf kif ħawwid, eħe, vera, tagħmel sens, jisu jkollu iktar. Clarity. U per eżempju, jekk ikun hemm it-tielet lingwa, naf nannit jitkellmu jew xaħat jitkellem bit-Taljan, l-istess, again, mhux ħadd għamel ħsara. Jekk eżempju nannit jitkellmu dejjem bit-Taljan, hija importanti li dejjem meta tiġi nanna jew ma nanna dejjem tibqgħu dejjem bit-Taljan. Għax hemmhekk U mbagħad naħseb hemm jekk l-iktar mhux għax qed ngħidu kif għadna aħna up to five years it-tfal l-informazzjoni jxorbuha. Alright.
Allura, hemm jekk aktar forsi biex aktar milli ħaġa ħażina li tbiddel mhiex esaċ għax it's language li mhm. vera komuni aħna l-Maltin nbidlu mill-Ingliż għal mhm. Malti. Ejja, saġit.
Eżatt. Isa parti mill-lingwa tagħna tista' tgħid. Eżatt. L-importanti hija just biex kemm jista' jkun ma nħawdux it-tfal. ħalli jkunhom aktar clarity. Biex anke huma naħseb meta jikbru jużawha maħjar il-lingwi mhux jafġu. Jafu impjonanna bit-Taljan mela hemmhekk bit-Taljan. So qabel ma tmur m'hemmx fejn spjegatura se jkun jaf. Ma third language fej aktar Maltin aktar tnejn mill tlieta. So, all right, żgur eh, eh, Issa naħseb saret iktar lil Malti u l-Ingliż. So jafu li pala two languages forsi jabdu aktar mal-arja mill-li jkun hemm a third language. All right.
U hemm xi milestones fil-language, pereżempju, naf, sa sentej jgħidu żewġ tikliem flimkien. Mhm. Ovvjament dawn mhumiex xi ħaġa li konkreta, mhm. ma jisek x'għandek tistenna sa sentej, pereżempju, bazza tliet snin. Eżatt, aħna aktar milli kun hemm amount of words li trid tgħid it-tifel. Aktar eżempju ngħidu by two years kif qed inti il- It-tifel jista' jkollu, b'empju, two-word combination. Affarijiet żgħar. Nice cat.
Eżatt. Per eżempju.
Eżatt.
Allura affarijiet ek nejdu eżempju by two years u għatajjeb li forsi ninnutom fit tfal. Mhm. Umbat ovvjament aktar kem jibru by three years eżempju kem three word combinations. Taf kif, umbat ovvjament aktar kem jibru jibdu jidahluhom fl-imkien wieħedhom. Eh, Zgur, għax mbagħad jisom once li jiena notajta fil-kbir, jisu once li beda jaqqat it tri words, ma jisu zid f'daqqa. Mhm, eżatt.
U kif konna qed ngħidu qabel ukoll il-konsonanti ħajibda jidhom qabel. Imma at the same time, eżempju, hemm ħafna fonoloġik li ngħidulhom aħna li l-konsonanti, eżempju, fronting hija meta t-tifel jgħid k flok t. T flok k. T flok k, eżatt. Eżatt.
Allura, dik eżempju għala volja ikollhom ħafna experimentation mal-lingwa, ovvjament dawn l-affarijiet ħajħawduhom jista' jkun mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn li nridu ninkwetaw fuqha. Imma hemm ukoll mhux milestones, imma hemm by certain ages Jridu jkunu ċarawhom, pereżempju. Li
Xi vera komun eżempju l-s ta' sans jgħidu tajjeb, imbagħad meta jgħidu kaws ma jafux jgħidu s. Istra, all right. Taf kif, allura mhijiex hija xi ħaġa li maż-żmien ukoll tiġi żviluppata.
All right, jiġifieri pereżempju di jiena e, e, l-kbir tiegħi hekk il-k jgħidha t mhm. u għandu oħra. Il-f għalkemm waħdu jgħidha x'in jiġi biex jgħidha ġol-kelma jgħidha p. Mhm. Għax ovvjament il-p iktar faċli tgħid, kienet naħseb waħda mill-ewwel ittri li qal. Ehm, ġifieri dik pereżempju, sakemm għandi nistenna li jibda jiċċara jinnaf eżempju ħasa five years, mhm. jekk ma jkunx jgħidha ċara mbagħad nirreferu għal speech jew pereżempju sa for. Żomm meta five qed ngħidu jibda jerwannu mbagħad. Mhm. Aħna l-iktar li naraw Ehm, eżempju, kif għadna ħna għaddi tal-konsonanti, Melija munix ċerta, imma eżempju, jekk ħan ivvinta up to four years għadu jgħaddej bija, forsi tidħol aktar dettal fejn tagħti kas aktar it-tifel biex żgur, għax għandhom mhix ħaġa li jgħidu tajba, aktar bħala l-kors tiegħi, aktar milli jgħid il-ħaġa tajba li ovvjament hija importanti l-pronunciation mhm. aktar li il-tifel jinftiem. All right. Allora, their needs are taf kif. Being met. Eżatt.
Eżatt. Dik li tal ħaġa import. Allora, once li jisqet jinftiem, unbat nibdew focus għal pronunciation li da tajba. Ora, ġifieri jekk qed jgħid piex, u mhm. ħafna minn nies qed jifmuh, mhm. mhix daqshekk inkwetanti. L-għal meta eżempju qed jgħidha b'tali mod li kważi il-kelma titfarrak u ma tiftihemx. All right, jien naf eżempju xi jgħid, il-kt. Asna, eżempju, kangaru. Kważi jgħid, ma eżempju, tandaru. Ovvjament ħajkun hemm min ħajkun hemm ma jifmux. Eh, daw is-soltu jindunaw bihom meta jibdew imorru l-iskola. Eżatt. Għax il-ġenituri s-solt bes li jifimhom ma jindunax bihom. Eżatt, iżek toħodhom for grant tgħid li nat nifmu nafx. Allora once jmor l-iskola, hemmhekk forsi jibdew jindunaw ħdej it-tfal oħra. Mhm. Imma as such unless it's exceeding a certain age, li mhux qed jagħmel progress jew jibqa' fuq jista' jkun għax it-tifel ikun komdu jgħidha hekk. Allora importanti li mhux għax ikun komdu, importanti li l-ġenitur jew l-caregiver jibqa' jagħmel enfasi fuqha tibqa' tirrepetija iva, tajba. Eħe, dik xi ħaġa oħra, pereżempju, dik kont smajta, ġili eżempju għandna vizzju jekk niftakar eżempju t-tifel ġiraf kien jgħidha ġaf. biex jaġġel fil-bidu meta beda jgħidha. U kont kont qrajt għax jiena eh, nħobb nagħmel daw ir-riċerki u hekk li kemm importanti li ma tgħidix kif qed jgħidha hu. Mhm. Għax hekk qed turih li huwa qed jgħidha tajjeb li tibqa' tirrepetiha ġiraf fuq. Eżatt, ġira.
Eh, Dik importanti, għax imbagħad jekk ma tagħmilx enfasis fuqha, u mhux sejra ħabar xi ħaġa ħażina li qed jgħid. Anke jekk jgħid ġaf, inti tista' tgħidu ġa- ġaf, ġiraf, Taf kif? Ħalli hu jibda jgħid jibda jara x'qed jagħmel ħażin. Jaf li ġaf mhijiex ġeraf, taf kif? Meta jgħidha, hu mhm. jinduna. Allora jekk il-ġenitur ma jagħmilx enfasis fuqha, ħajġi komdu, jibqa' jgħidha fuqha, jew inti jekk tiġġaf flok ġeraf ħajibda mhux se jifhem id-differenza li qed jgħid xi ħaġa ħażina. All right, ġivi għan, per eżempju, namlu tajba nejdu ġaf għal-ġiraf fettajt, per eżempju, u bat eżempju jgħidu naiva. Anko jista' jkun jirrepeti warajk. Iżgur, iżgur, iżgur. Ġifieri bħala ġenituri meta meta naraw, ġifieri apparti li ovvjament jekk naraw li forsi l-problema persistiet u nejdu ħamor one speech li fil-verità mhux ħatam il ħsar anzi mhm. tejn tista'. Tajjeb illi meta naraw li hemm xi ħaġa mhux ċara, pereżempju jien naf li jiem lil ħuħa jgħatlu lu ta' xil kima mhm. jgħidix, jiena nibqa' għandi nibqa' ngħidlu dak luk. Mhm. Forsi xi darba by repetition toħqaw, eżin toħroġ lu tajjeb, all right. Unbat jek nara li mux taħdem. Eżat, jek hemm klim bil-klim, cat jista' jgħidha. Mhm. Tipprova u bempju kaw ma jgħidix. Mhm. Eżempju, tista' tibqa' tgħidu luk cat biex jala l-k. All right, li l-istamel l-istess sound. Għax għana nasib xikultant il-konsonanti tkun iktar faċi tgħidha fil-bidu mhm, mill-li f'nofs il-kelma għax nasib tkun il-ħoss tagħha jinstama aktar qawwi. Jista' jkun.
Allura, jam, eżatt, meta men xi ħażi anke fadna jekk tmur speech therapist u l-speech therapist qed tgħidlek eżempju Għamel 15 minutes this exercise biex mhm. bilk jibda jgħidha u tik xogħol speċifiku mhm. għal da. U importanti li l-ġenitur jobdi u jipprova jagħmel kemm jista' għax fil-verità il-ġenitur iktar li jista' jagħmel progress li t-tifel. Żgur għax di session ta' sija mhux ħajamlu mirakli. Ħattik tips, ħat osserva t-tifel nimmaġina, tatuna tips. Imma mbagħad. Meta fil-fatt aħna l-ħadar bek li jgħidu Meta l-ġenitur jusa qisu meta tkun għat-tabib u jtik il-mediċina. Eżatt.
Hu ħa jgħidlek kollox li tista' tagħmel, imma at the end of the day qisu l-mediċina jisha l-ġenitur. Għax. Proset vera. Li trid tagħmel, eżatt, li tagħmel inti huwa dejjem tajjeb u aktar kemm tagħmel repetition, aktar ovvjament ħa jidraw tajjeb għat-tfal dan. U żgur, il-lallu ma sar, vera ma sar ġibit eżempju, għax inutli per eżempju tieħdu għand it-tabib jgħidlek dan għandu l-influenza. Eżatt. U ma tajdux il-mediċina id-dar, għax orrejt taf li għandu l-influenza imma baqgħet fej kont għax il-mediċina ħatejnu f'dak il-każ fi u hawnhekk il-practice li ħatejn li t-tifel jiżviluppa l-lingwa ħjar. Pat-tabib kif jgħidlek eżempju di ħudha tliet darbit kuljum.
Mhm. Di ħatgħidlek x'trid tagħmel u ovvjament bħala ġenitur nafu kemm hija ħajja kemm għandna affarijiet x'tagħmlu. Eħe. Allura anke affarijiet żgħar, eżempju, sejrin sal-mużew bil-karozza. Waqt il-mużew jekk għandu fuq qed taħdmu fuq color saraw siġġara green, green tree. Affarijiet vera żgħar li fil-verità jgħinu. U fil-verità tkun flok eżempju jina fet tisma' radio tikkomunika ma' tfal għax kif qed inti llum il-ħajja saret super maġla. U jiena ġili jekk ngħid ġili ngħid eżempju ġili npoġġi bil-qeda ħdejh U x'għamilt pereżempju llum l-iskola, jew nirreferi xi ħaġa iktar speċifika, biex labtu bil-play dow illum mhm. kemm importanti li nikkomunikaw magħhom hekk it-tfal għax iva, tejn ħafna iktar ukoll għal-lingwa the end of the day hekk daġi mill-iskola. U tfajt l-plat fuq li kell, ejju ħana ħaslu u jisek ma' konverzazzjoni ħa jdum iktar naħseb biex eventually jibda jaqgħad is-sentenzi għax ovvjament maħniex intuħ dik il- kif tgħidha, jisek tiftaħlu l-bibien biex jibda jaqgħad is-sentenzi wkoll biex jikkomunika f'sentenza. Kif ukoll l-iskola it-teacher għandha one teacher ma' klassi sħiħa. Oh, żgur. Allora l-attenzjoni mhux se tkun fuq fuq it-tifel speċifikament. U aktar l-iskotta jitalmu naħseb fuq il-community, social interactions u hekk ukoll. Allura aktar focusing fuq lingwa u hekk naħseb aktar importanti li l-ġenitur jagħmel enfasi fuqha. Mm, naħseb il-komunikazzjoni hija xi ħaġa li ħatibda il-fundament tagħha ħajibda d-dar, ġifieri importanti li minnaħa tal-ġenituri nagħmlu l-effort tagħna ħalli tfal jiżviluppaw il-lingwa tajjeb. Grazzi ħafna Desiree tal-informazzjoni. Zgur li ħajkun ħafna ġenituri li jisibu għawt li din, specialment ċertu affarijiet li forsi kienu kunu kun question mark imma jina t-namel tajjeb, qed namel ħażin. Fil-verità, at the end of day, l-importanti li nikkomunikaw u li niftemu u li naslu għal dak li jixtiequ.
Eżatti. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek. U grazzi lilkom li segwejtuna.